Salam mähriban doganlar, giç ýaşy eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar. Şu wagta çenli bir Adam bilen baglanyşykly näme üçin şol hiç hili öz efiriňde gepleşikleňde şoň bilen baglanyşykly hiç zat aýdaňok ýa şoň bile baglanyşykly garaýyş beýan edeňok adyny tutaňok zat diýip şeýdip neme edýärlerdi köp sorag berýärlerdi şu güne çenli dogrudanam men oň bile baglanyşykly hiç zat aýtmadym aýdasymam gelenok sebäbi olar ýalaky mertebesizler bilen deň boljak bolmak, deňsiz bilen deň boljak bolmak biziň durmuş pelsepelerimiziň içinde bolan bir hereket ýagdaý däl. Iti ýör, kerwen geçer. Ýöne şu taýda bir bir mesele bar. Şol ýüri oturan şagal Nargiza Sidamutowa diýip bir aktiwist, köne aktiwist zenanlarymyzdan biriniň adyny aýdyp, şoň bilen baglanyşykly bir toslamajyk öňe sürdi-de, Indi bärde şeýle bir ýagdaý bar, mähriban doganlar, eziz tomaşaçylar, bize töhmet atýan adamlar bizi tananok, ýöne biz olary tanaýarys. Ine şu taýdaky neme ýagdaý şeýle, şundan ybarat. Şoň üçin olar tanap tanaman agzyna gelenini aýdyp otyr, şeýdip özi özüni masgara etýär. Öz syrtyny, öz yzyny özleri açýar. Nargiza Sidamutowa bilen baglanyşykly, Nargiza Sidamutowa näçe gezek Türkiýede tutulyp deportasiýa ediljek bolan bolsa, şonça gezek esasy roly oýnap, şony deportasiýadan alyp çykan men özüm. Ýüz prosent dokazat edip bilýän, subut edip bilýän. Birnäçe gezek reşotkaň aňyrsynda otyrka özüm baryp deportasiýa merkeziniň içinden şoň elinden tutup çykaryp alyp gaýtdym. Eger, hakykatdanam, hakykatyň hatyrasyna hereket edýän biri bolsa, Nargiza Sidamutowa çyksyn aýtsyn ýalan diýsin. Nargiza Sidamutowa bilen baglanyşykly Muhammet Düýejigiň eden bir erkek hereketi bar. Şoň üçin men özüne-de minnetdarlyk bildirdim. Muhammet Düýeji şol aýaly bilen baglanyşykly maňa duýduryş berdi. O duýduryşam nähili berdi? Bir mesele bar diýdi, häzir ol şu mesele geljekde diýdi, seň garşyňa seni biabraý etmek üçin ulanarlar Döwletjan şuny diýdi, Muhammet Düýeji. Men diňledim şonda Muhammet Tejini we özüne-de düşündirdim şu ýagdaýyň nähili bolanyny. Şu Nargiza Sitamutowany nähili oýnajak bolup görseler, görseler biziň garşymyza hiç wagt şolaň maksadyny ýetmejegini men Muhammet Tejä düşündirdim. Ýöne şonda-da Muhammet Teji erkek bolup şo duýduryşy öňünden berdi. Şoň üçin ýene bir gezek halkyň öňünde Muhammet Döjä şol duýduryş üçin men minnetdarlyk bildirýän. Biz bu herekete taýyn garaşyp otyrdyk. Nargiza Sidamutowa diýilýän zenan maşgala gyzy bar ýanynda Stambulda ençe ýyldan bäri syýasy gaçybatalga zat aljak boldy, ýöne hiç zat başa barmady. hiç hili başa barmady. Onnoň Nargiza Sidamotowaň özi maňa birnäçe gezek ýazdy, ýüz tutdy, maňa hat gerek, daşary ýurtdaky oppozisiýalardan, daşary ýurtdaky guramalardan käbir şular ýalaky status bilen ýa dokument bilen baglanyşykly bir işler etmek üçin diýdi. Käbir adamlaňam adyny berdi. Menem şonda Nargizany iň gowy tanaýan bäş adam ýokdur. Iki ýa üç adam bardyr. Şolaň birem men. Şonda men Nargiza aýtdym. Seň ol adyny sadak geçen adamlaň, watandaşlaň diýdim. Türkmenistanyň içinde häzirki zalym, jenaýatkär, ganhor diktaturaň şu derejä ýetmegine wejera bolmagyna, şunça gan we göz ýaşy dökmegine sebäp bolan, şonda rol oýnan, şoňa goşant goşup çykan adamlar diýdim. Bul adamlar diýdim, bular oppozisiýa däl, bul adamlar hiç zadam däl, bul adamlar öz hapa yzyny arassalajak bolup diýdim. Halkyňam häzir bir kän maglumaty ýokka, oýanmaka peýdakeşlik edip öňünden sypjak bolýarlar. Guýrugyny sypdyrjak bolýar bular diýdim. Ýöne şonda-da şonda maňa düşünmedi. Ondan soňam köp synanyşyklaryna dowam etdi. Men ony bilýän. Habar gelip dur-a. Indi Nargiza Sidamutowaň şu daşary ýurtlarda özüni oppozisiýa ýa-da aktiwist toparlary ýaly görkezjek bolýan, ýöne aslynda Blan diktatorlyga gönümel ýa-da aýlawly ýoldan hyzmat etmekden başga hiç zada ýaramaýandygyny ýa-da diktatorlygyň ýerine gidäýende ýerine biz geçeli diýip häkimiýeti ele geçireli näme üçin Yzymyzdaky hapalygymyz bilinmesin, şony ýok edeli halk oýanmaka diýen maksat bilen hereket edýän adamlar. Sidamutowa Nargiza Sidamutowa diýip adyny tutdy. Nargiza Erkin ses kanalynda gepleşik taýýarlajak diýdi. Erkin ses kanalynyň başlygy Ragip Kämil Ilbegi bilen tanyşdyrdym, gürleşdiler. Il begiň özi menden haýyş etdi, zenan sesi zady bolsa gowy bolar diýip. Gürleşdiler, birnäçe proýektiň üstünde gepleşik taýýarlaly diýip gürleşdiler. Soň olaň arasynda näme boldy bilemok. Olaň sözi azaşdy, bir zat boldy. Her kimiň öz wersiýasy aýdyldy, meni gyzyklandyranok. Ikisiniňem wersiýasy ýa-da näme boldy, näme etdi meni gyzyklandyranok. Şoň üçin men aýtdym, meni gyzyklandyranok, öz araňyzda çözüň. Diýdim. Şondan soň Nargiza Sidamutowa Muhammet Düýejigiň maňa beren duýduryşyna görä, hemme kişiň gapysyny çalyp, bizi şikaýat edip başlady. Şikaýat edip başlady. Hemmelere aýlanyp şikaýat etdi bizi. Şikaýatam il begini şikaýat edýä, menem şoň oýnatgysy, hä, Döwlet aslynda erbet adam däl, ýöne şoňa özüni oýnadýa ýaly bir senariýa şolar ýalaky gep, gürrüň, gyýbat, töhmet taýýarlanýa. Şu günki gün men ol adamyň adyny tutamok, näme üçin? Adam däl. Özi jenaýatkär. Türkmenistanda şu günki gün hukuk ýok bolsa, kanun ýok bolsa, ýöremeýän bolsa, adamlar töhmet bilen ýöne ýere basylýan bolsa, başga günäleri ýöňkelýän bolsa, ýasama adam tutmak, basmak zatlaryň hemmesinde esasy rol oýnan şol aňyrdaky hukuk goraýjy organlarda işläp gaýdan ýaňky şarlatan. Istambula gelip, näme etdi? Bolan myhmanhanasynda içi bilen wiskisini içip syçdy. Oňam bokuny kim tämizledi? aktiwistlerimiz tämizledi. Şoň öz bokuna arassalan aktiwistlere-de soň özi duşman boldy. Ynha, gadyr bilmez şular ýalaky adamlar. Bular aktiwistem däl. Bular hiç zadam däl. Bular owalky jenaýatkär. Indi daşary ýurda çykansoň, öz wyždanynyň berýän basyşyna çydabilmän şeýdip şerraýlyk edip ýörler. Şoň üçin Nargiza Sidamutowa bilen baglanyşykly meseläni şu taýda şeýdip men şu gün size düşündirmek isledim. Gyzgyny bilen. Näme üçin tamdyry gyzgynka ýapmaly? Bu bir. Iki. Bular diýýär, daşary ýurda gaçan diýýär. Eý nadan, samsyk. Owala türkmençä gepläbileňok. öz dilini bilmeýän, öz halkyny bilmeýän adam o nähili halka peýdaly bolup bilýär? Sen özüňe peýdaň ýok-a, halka nädip peýdaň bolsun? Bir, iki, özüm, men Türkiýede okadym. Ustudentlik döwürlerimde Kursdaşlam ýa meň bilen bile Türkiýede okan oglanlar, gyzlar hemmesi bilýär. Türkmenistanlylaram bilýär, türkiýelilerem bilýär. Häzir Türkiýede uniwersitetlerde mollum bolup ýören mollumlaram bilýär. Hemmesi bilýär. Usudentlik döwrümde biziň öz Ýigitler topary atly folklor ansamblymyz bardy. Şoň bilen biz Türkmenistany tanatmak, medeniýetini tanatmak üçin okuwyň ýanyndan şeýdip çykyş edýärdik. Şol çykyşlarymyz bilen Türkiýäň Döwlet teleradiogurammasynyň ünsüni çekdik. Türkiýäň Döwlet teleradiogurammasyndanam maňa iş teklibi geldi. Indi Türkiýäň Döwlet teleradiogurammasynda iş teklibi gelen mahaly, men şony taşlap Türkmenistana gitmelimi? Nadan, hä? Men seň islegiňe, seň keýpiňe görä neme etmelimi? Öz durmuşymy şoňa görä planlamalymy? Tanamaýan adamyň barada agzyňdan kanalizasiýa ýaly döküp otyrsyň. Ol aýdýan zatlaryňyzyň hemmesi size degişli. Şu taýda şeýle bir ýagdaý bar. Hökman psiholog tanyşlaryňyz bardyr. şolardan haýyş ediň, görkeziň şulaň roliklerini we soraň, şu şol adamyň psihologiki kartoçkasyny, analizini size çykaryp bersinler. Bular Türkmenistanda adam sanynda bolmadyk, halk tarapyndan adam kabul edilmedik jenaýatkärler. Indi bular halkdan ar aljak bolýarlar. Halky allamasynlar, hakykat aýdylsyn diýýän adamlaram öz eden jenaýatlaryny şolaň üstüne töhmet höküminde atyp garalajak bolýarlar. Güni palçyk bilen sogap bolanok-a. Ýöne bu nadanlar oňa düşünmeýär. Düşünme ukybam ýok şolarda. Şoň üçinem men bulaň adynam agzamok, bular barada gürlejegem bolamok. Indi, Rozybaý barada gürledi, Rozybaýyň jogap haky dogdy, Rozybaý aýdar, jogap berer. Biz, men Türkmenistandan gaçamok, men Türkmenistandan okamaga çykdym, iş teklibi geldi Türkiýede, şeýdibem galdym. Türkiýäň Döwlet Teleradýo guramasy ýaly bir ýerde iş teklibi geler, men ýok diýerinmi? Diýjekkä, meň öz ygtyýarym, öz ykbalymy nähili planlap kesgitlemek meň ygtyýarymda, oň ygtyýarynda däl. Şunam bilip goýmaly.